Hello abusuafoɔ, mema mo nyinaa akwaaba ɛma mo adwumadie a mato ne din sɛ ahiasɛm a saa berɛ yi a yɛwɔ COVID-19 ɛbere mu no mede ato me ho so sɛ me nso mɛyɛ m'afa mu deɛ biara de aboa me nkurɔfoɔ eh, titiri wɔn a wɔwɔ aburokyiman mu ne wɔn a wɔwɔ Ghana na ɛnɛ da yi megye Awurade di sɛ wo ho yɛ Na wo fiefoɔ nyinaa nso wɔn ho yɛ. Na nkakrankakra yɛgu so na yɛrekɔ so redi nkonim, na awieeɛ no, obiara bɛnya n'adansedie na ɔde ahyɛ Awurade din animuonyam. Enti sɛ ɛnnɛ na wodi kan hu me a, ɛyɛ mo somfo baa Elizabeth na mewɔ Manchester na mede nkratoɔ yi rebrɛ wo. Na ɛnnɛ da yi nso, obi bɛbisa sɛ, Ei, ɛdɛn foforɔ na me nuabaa yi wɔ ma yɛn? Me nua, wo ho dɔ nti o na ama mede dwumadie yi ato me ho so, sane sɛ Bible sɛ, Na Mordekai a ɔno na ɔde asɛm no kɔmaa Ester, sɛ obi amfiri mu ankɔ a, yɛrennya nkonimdie no a yɛhwehwɛ no. Ɛno nti, meda ase sɛ woanya bere kakra bi na wotie me, na menim sɛ wobɛwie nso no, ɛbɛyɛ mfasodeɛ na agye wo ne wo fiefoɔ nyinaa. Saa bere yi Nyame ayɛ yɛn adom, yɛn mpaninfoɔ, Boris Johnson, Prime Minister, yɛn a ɛwɔ aburokyima mu na meka yi o, abɔ ne ho mmɔden biara ne ne mpaninfoɔ atoto adwene sɛ, yɛn a anka yɛwɔ England yi no, sɛ bosomi yi hyɛ aseɛ a ɛyɛ first June a, wɔbɛbɔ ne ho mmɔden ara sɛ wɔbɛma nkɔlaa no bi ahyɛ aseɛ akɔ sukuu. Na me deɛ ɛka me nko a, anka ɛyɛ anigyesɛm kɛseɛ, sane sɛ Nea mihuiɛ ne nea mefaa mu no nti no ama manya suahunu kakra wɔ nea ɛyɛ Covid nineteen yi mu. Na ɛberɛ a menyaa Covid nineteen na me kunu nso nyaa symptoms no nyinaa, na me dɔfo bi a mempɛ sɛ mɛbɔ ne din, me boafoɔ kɛseɛ a Onyankopɔn asoma no ɔde yɛ mmoa ma me no nso na me ne no wɔ fie, ɔnyaa bi. Na na yɛn mma no mmiɛnsa nkwadaa six years, five years ne three years. Nti na ɛno nso ayɛ yɛ adwendwen sɛ ei nkwadaa yi sɛ wɔnkɔnya yareɛ yi bi a because na yɛnim yareɛ no sɛnea ɛteɛ. Nti yɛbɛyɛ ne dɛn? Nti abere ne bere nyinaa a ɛkɔ nyinaa na yɛ monitor yɛ yare nso ne yɛsan monitor yɛn mma no. Na na madi kan nso atɔ nnuro bi ato fie. Ɛsiane sɛ woreyɛ adwuma wɔ hospital a, ɛnsɛ sɛ wonenam hɔ kɛkɛ. Nneɛma bi wɔ hɔ a wohwɛ na wosua na wode bi nso reto wo mu sɛnea ɛbɛyɛ a ahohiahia bere mu no, wonkɔpɛ ntɛm nkɔyɛ nea ɛnsɛ sɛ woyɛ na Satan take advantage wɔ wo so. Ɛno nti, asɛm no a Boris Johnson de aba no deɛ nka ne papa mu ano no. Nanso mahu sɛ maamefoɔ bi wɔ hɔ a ayɛ wɔn adwendwen. Obi koraa sɛ ɔdeɛ me ɔmma ne ba no nkɔ sukuu ne koraa. Tie me na wowie a wobɛhu sɛ nipa dodoɔ mu nyansa fa no mmoa wom. Nkɔlaa no bɛyɛ 14 days na yɛ isolate yɛ ho obiara me me deɛ wieɛ na me kunu nso deɛ baeɛ no. Da ko mpo nni hɔ a mɛka sɛ nkwadaa no yɛɛ sɛ wɔn yare. Da biara no, wɔn yɛ okay, wɔn di wɔn agorɔ, wɔn bɛkɔ back yard na wɔn ayɛ wɔn akɔdi agorɔ na wɔn aba inside na wɔn kora wɔn abɛsrɛ yɛn sɛ hey, mommy you have brought coronavirus into this house o na baako aka sɛ daddy you smell coronavirus ah nti yɛsi yɛdwen wɔn ho o but Fourteen days no nyinaa no ɛne afterwards no nkwadaa no they were okay. Nti na me ne doctor bi di nkɔmmɔ sɛ ai na menim sɛ me mma yi bɛnya bi o. Na ɔsɛ o ɛma mo ha mo ho. Na mo mma no deɛ wɔn nipadua no ɛnyɛ sɛ akwadaa no wɔ special needs bi a anaasɛ akwadaa no wɔ yareɛ bi a ɛɛ raise alarm a ɛnsɛ sɛ wo ha wo ho. Nkwadaa no their body system, immune system will fight it. They are very strong. ɛna death rate no so wɔ fam. Nti me na nima mɛdi kan nso ayɛ ne sɛ, na mapɛ uh, mogyaduro ato hɔ ama wɔn, wɔn minerals and vitamin duro a yɛfrɛ no well baby, sɛ wɔte aseɛ, because me ma no bi sa. Nti na mewɔ wei wɔ hɔ. Nea ɛtɔ so mmienu nso, na ma wɔ ma ɔn bi sɛ me first video me kaa sɛ piritin yɛwɔ nkɔlaa nso deɛ wɔ hɔ. Nti na matɔ piritin no nso Ɔho Piriton Syrup no, na mapɛ ɛno nso ato hɔ ama me mma no bi, sɛ ebia ɛkɔba sɛ wɔrebɔ wo a, na mede ɛno adi kan asɔ ano. Ɛna na me, mewɔ ibuprofen nso wɔ fie. Tie me o, wɔ fie. Ɛna mewɔ paracetamol syrup nso wɔ fie. Enti na mereboa me ho ano ato hɔ oo, sɛnea ɛbɛyɛ a menkɔpɛ mmirikatuo mpia me ba nkɔto amena a me ba no nyɛɛ ready sɛ wɔrekɔ feesi wɔ abɔnten hɔ. Nanso nhyira nka Awurade sɛ Onyame adom nkwadaa no biribiara anyɛ wɔn. Enti mmom ara na mama wɔn ebia piriton ne sirop no kakra na mama wɔanom, paracetamol ebia one week akyi na mama wɔn bi sɛnea ɛbɛyɛ a mpo sɛ biribi pɛ sɛ epue a, na asubside no down. Na sɛ yɛde nkwadaa yi ba abɛkɔ sukuu no nti na meka sei akyerɛ wo sɛ. Bɔ mmɔden ara sɛ nnuro wei a mabobɔ din, paracetamol syrup, ibuprofen syrup, eh, piriton syrup, any vitamin syrup bi a wobɛtumi anya, ɛne te sɛ vitamin C nkɔlaa deɛ, na wode boost wɔn immune system. First week ne second week no nkɔlaa ne kɔ school a, tie me yie o. Sane sɛ nkwadaa no atena fie for more than three, four months yi, three months yi no, wɔn system no aka dan mu nti no, berɛ a yɛbɛyi wɔn apue no, ɛyɛ dɛn ara a, ɔba no bɛtumi aba fie na ebia wɔbɔ wa, ebia na wanya cold, na ne hwene mu resɔ nsuo. Saa nneɛma yi nyinaa nso yɛ symptoms of coronavirus. But mepɛ sɛ mema wohu sɛ, ɛnyɛ saa symptoms no na ɛkyerɛ sɛ wo ba no wɔ coronavirus. Ɛno nti wode ahopopoɔ ne esuro ɛrekɔfrɛ wo GP na wofoo sɛ bia wode ne kɔ a na ɛbɛhwɛ no. Daabi, mesrɛ wo. Bɔ mmɔden ara fa wo ba no tena fie. Ma no ibuprofen no, paracetamol syrup no, sɛ wo ana ɔbɔ a wama no piriton. Monitor wo ba no within twenty four hours. Tie me yie o, ɛmpɛ mmirikatuo ɛmfa wo ba sɛ wode wo kɔ A&E. na wakɔ no ayɛ sɛ wokɔtrae sɛ wo fake sɛ wo ba no yare na yɛnhwɛ no. Sɛ yɛhyɛ aseɛ si yɛ trae nnuro na ɛgu hɔ no wɔ mo mma no so a, ɛnkɔ yie ma mo. Wo ti anyɛ yie na yɛde hyɛ mu ma no na ɛni amoa wo ba no na ɔkɔpie ICU. Ti o na ɛkeka kɔ bɔne. Nea ɛrekɔ so no, yɛntumi nka ne nyinaa wɔ abɔnten. Ɛno nti na mo- me nkurɔfo mu ɛho hia mo, mo a mo aburokyima mu titiriw no. Obi wɔ hɔ a wɔnka nkyerɛ wo o, dɔkta wo no wɔmmɛbɔ wo amanneɛ. Nɛɛse no nso wɔyɛ adwuma nti wɔmmɔ wo amanneɛ nyinara. Na yɛn mu binom deɛ ayɛ sɛ Kristo nti yɛbɛyɛ ne de aboa. Ɛmpɛ ntɛm mfa wo ba no nkɔ. Hwɛ no, monitor no. San sɛ wapue abɔnten no, ne immune system no ne abɔnten weather no, afei na ɔbɛ adjust to it. Nti na wobɛhu sɛ ebia na ne ho bɛyɛ hye kakra bi, ɔbɛhyɛ aseɛ abɔwa, ne hwenem bɛsɔ nsuo. Ebia na ebi wɔ hɔ koraa a na wɔmpɛ sɛ wɔbɛdidi. Ne nyinaa yɛ sɛ afei na wɔapue firi dan no a yɛde wɔn ahyɛ mu ara na yɛama wɔn ampue anni agorɔ sɛnea normally no na wɔyɛ no nti a, within three days, four days no, wo ba no bɛyɛ okay. Wɔpɛ number dodoɔ bi a Ɛbɛyɛ statistically sɛ yɛde bɛyɛ sɛ nkwadaa nso tumi nya coronavirus no bi, na yɛtumi agyina so apuhyi vaccine no nso ama nkwadaa no. Nti ɛmpɛ ntɛm mfa number no nkɔka ho mma wɔn. Yɛmfa ne nyinaa nto dwa o, na mmom metu wo fo sɛ wɔ baatan. Metu wo fo sɛ wo ankasa na wawo ɔba, yi so w'adwene. Use w'adwene na nea yɛreka no so fa to w'adwene mu. Mese pɛ paracetamol syrup to hɔ, pɛ ibuprofen syrup to hɔ, wo ba ne ages na ade bɛhwɛ, woapɛ piriton syrup ato hɔ, weinom nyinaa yɛ a, instructions gu so, Nyame adom Hwkan ne ma wo ba no bi ne monita no wɔ fie mpɛ ntɛm. Mfa wo ba no nkɔ na nkɔtwe ɔhaw mma wo so. Enti momma mo mma no nkɔ sukuu fi sɛ mmere dodoɔ a wode no bɛhyɛ dɛm no, ɛkɔsi sɛ wobɛyi no apue no saa ɔbɛba abɛnya symptoms no bi. Enti the earlier no the better. Ɛna ma wo hu so sɛ ɛyɛ dɛn nso ɛsɛ sɛ yɛ take risk ɛwɔ biribiara mu. Enti nea wɔn yɛ no nyɛ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn ku yɛn mma no o na nkɔlaa no me se biribiara anyɛ obiara pa. Gye sɛ wo ba no wɔ yareɛ bi Gye sɛ wo ba no ne health issues bi wɔ hɔ a wo ara wonim. Ɛno deɛ wo ara wohwɛ sɔre na wo ba no nyɛ okay a na wama no atena fie. Ɛnyɛ nhyɛ sɛ obiara mfa ne ba nkɔ school by force. But ɛmma akwadaa no nhyɛ da mu n-deny akwadaa no because of coronavirus sɛ ɛbɛkye wo ba nti mede me deɛ no reyɛ mfatoho ama wo. The more na wɔkɔ no na afei wɔsan abuild up na wɔresesa nneɛma. na wo ba no within few weeks no ɔbɛyɛ ok. Wei na mede reba abɛto w'anim, sɛ ɛdi boa wo a, sane ma wo nua bi a ɔwɔ abrɔkyiriman mu, ɔwɔ England, ɔwɔ baabiara a yɛpɛ sɛ yɛbue school na ɛhu nti wɔn nyɛɛ sɛ wɔn de wɔn ba no bɛkɔ. Mese nkwadaa no atena fie akyɛ, nti sɛ wɔpue abɔnten a, ɛbi bɛyare. Ɛnyɛ corona virus, virus no symptoms no nyinaa no mu ba na ɔbɛnya bi but ɛnyɛ corona virus. Corona virus na ɔmo ka no ɛyɛ cold and flud but yɛama no edini ɛna nneɛma bi nso keka ho nti ɛna nnipa awuo. Enti wei na mede wo somfo ba a mede rebɛto w'anim. Onyame nhyira wo. Na nea mede begya wo no nso sɛ, sɛ woyɛ obi a wogye Awurade Yesu Kristo di di a, wo mma no so repue a, bɔ mpaeɛ ma wɔn. Na pataku biara a wɔtae coronavirus akyi a wabae n'anom so wɔpɛ sɛ wɔmene nipa. de twe nnipa nkwa nna so bere a Nyame nhyɛ mmaa no no. Wode wo mma no no Yesu mogya mu, frɛ sɛ Onyame ntaban bɛbutu wɔn so. Ɔsoro abɔfoɔ a wɔn ka wo mma no ho bɛbɔ wɔn ho ban a Bible se yɛ fidi bɛyɛ nhyira na yɛ fidi, yɛn mma mu nso bɛyɛ nhyira. Na Bible se bɔne bi mma yɛn nkyɛn. Nti Onyame nti, wo mma no bɛko adi nkonim. Mma moma yɛmfa nneɛma tatrata Esiane sɛ nneɛma no a ɛrekɔ so no, honhom fam wɔ hɔ na honam fam wɔ hɔ. Honam fam deɛ na makyerɛw, pɛ nnuro wei nyinaa to hɔ, ma wo mma no nkɔ sukuu, monitor akwadaa no, mpɛ ntɛm mfa wo ba no nkɔ A&E, mpɛ ntɛm sɛ wofrɛ wo GP, monitor no. Fa nea mede ama wo nyinaa no ma no. Ebi wɔ hɔ a wonnidi, ma no bere, ɔbɛ pick up. Make sure sɛ the fluid a ɛwɔ ne mu no nkɔ fam, ɔnyɛ dehydrated. ɔkɔ school no ba a na wa monitor no, ɔbɛkɔ a bisa no ɔyɛ okay, you want to go today, you don't want to go today, ɔsɛ ɛnɛ mepɛ sɛ mekɔ a ma no ntena fie. Onyame nhyira wo sɛ wobɛma video yi adu akyire na menim sɛ Awurade nti ɔbɛbɔ yɛn nyinaa ho ban na nimdeɛ a mede abɛto w'anim no wobɛfa na wode ayɛ biribi papa. Onyame nhyira wo na wonka yɛn ho wɔ mmerɛ pa mu no yɛbɛsan hyia wɔ Yesu Kristo din mu, amen.